Axa Jeş Tetkemtu Kahinên Peristgeha Amu Nîv Serbêxî û Tu û Zer Sîfî beramber vê peristgeha mezin û pîroz bişkênî. Buhayê êk kîlo êk dibin e.

Bo hemî xelkî hîniyê dibêjin dibnekî û bo hindek kesên dî hîniyê dibêjin bêberanber. Belê pa bo kahinên perestgehê bi sê dibina? Hi! Eryeva tu çi dibêjî? Ka hema tu bêj em, em dê çawa şên vê hişkatiyê birsatiyê nav xelkî de rakein? Erê ji kîsê mirovên hejar yan jî mirovê di pêçê bûy? Erê tu perestgehê wekî xanedanên dî hemiya Ka danî? em çawa ji xelkî wergirîn dê wisa ji we jî wergirîn. Belê pa. Buhaya mirovên pêçêbûy yê ciyawaz e. Eger Amonê zengîn bît, ma çima yê hewe tê çît? Belê baviya ba hewe buha bû peristgehê erzantir dana waya ne ku girantir. Her tiştekê hebît Amonî yê dayn. Erî dî, erî. Her tiştê me hey, hemî ji bereketa Yozersîvî û xwedayê wî yê Êkone ye. Û ne Amonî. Çimkî wekî ya diyar Amon neşt zikê dikahanê di xwe jî têr ketin ma ne wasa ye? Anku merama te ew e em ne hezar dibina bideyn û bo xwarina sê hezar kahinê di perestgehê. Her wekî tu gelekê Şeherazayê di hejmarê de rêzdar Kîmon. Perestgeh van para xireka nadet û ew tiştê yozersîv sermet kete erik me nevêtin.

Û ya pêdiviya ser hikmetê hewa bi xwe dan ketin. Kap rawestin.

Wisa diyar e xelkê Misirê hatiye guhartin û baweriya wan wekî berê bi qanûnê jî nemaye.

Wisa diyar e hîn hemî destxaliyê dizivirîne ve. Yozar Sêf. Yozar Sêfî bûme biryarek ya derê xistî dê bihayê genmî sê cara hindî xelkî firûşteka hina. Em kirîne pêtirang beramber xelkî û xelkî hemiyê jî bime kirekenî. Min çi ca bawer nedkir ku dê genimî zerrî bahatir lê rêzdar. Eve dirbeke gelekê dijware yo zersîfî da weşandiye me. Eger ez ji cihê wî ba me, yek tişt tê bitinê jî min bo dijminê xwe net hêla. Ez da vê derfetê ciwantirîn şêwe bi xwe bikarînim. Ê ba em dê çikeyn? Hezarha ji xelkê perestgehê yê daxwaza germî dikin. Eve şerek e. Belê pa hîn baş bizanin ev şere ne wekî tu şerendiye gelî kahinan û tanûkejî yo zersîfê serkeftiye. Û hêşta em bêdengîn gelî kahinan. Belê pa divêtin em serşikestinê jî razî bîn. Û yû zersî vî jî ev çend ehemiyet viya. Eger çekê ezmanî beravaniyêş me neket, em dê neçar bîn ewî çekî veşêrîn. Û dê çîne dev şahî. Dê çîne wêrê û dê gengeşê ser van babeta hemiya keyn. Û dê berê xwedeyinê ka dê bû me çiketin. Û her wisa dê daxwazê jê kengenmî bê beramber bidete perisgehê, yan jî buhayekê gelek gelek kêm. Herînc kîj devê min bijne şahî me divêtin em civata wî amade bîn. Tinê ev e? Ew bi çi renga genî mîna de ne mirovêd bende û ew keset nehatîne azadkirin.

Mora putîvarî kes neşib neweyî derê xît. Xatîn, me daxwaza azadkirina xwe ji te nekiriye. Ma kê daxwaza azadiyê ji te kiriye? Me ew tiştê gotiye wê kêrî Karl Embara gotiye me. Ez pêç vî parîkariya kesekê nîn im. Erê ma hin nabînin min ciyê xwe hemît mala xwe da bire serî. Herin. Hin nûket azad in. Ha bigirin. Ev belgenama henê azadiya hewet selmînît. Piştrast bin kes neşêt bersînga hewe bigirîtin û dîsan kes neşêt mafê hewe jî bixotin. Belê, belê pa me nevîst defter biçîn xatîna min. Te mafê serme û bendeyiya me hey, em neşên vê rê pêlîn. Hewe çirêkê dînînin ji bilî evê. Eger hin man el vê rê hin hemî dê ji birsa da mirin. Belê tu dê çawa şêbtinê jî? Xatîna min. Ez ê dibînim ku kul bi xelayeka mezin e li dev te jî û ez dibînim te jî çi tişt nemaye. Hêşta gelek tiştê bi hayê di mayîne di koçkê de. Anko bihayê kuçikê Hemîne çûye. Ez çêm wan tişta Hemîya firûşim. Da ku xarnê da bînkem. Dê min jî wekî hewe bi herd genimê ku geha da hebît. Nûke endişên biçin. Dê nûke herin. Ez hîvîdar im hin jiyaneka xweş dest pê bikin. Xatîn, tu bi xatira xwedawendê dixweyt pîroz ke tu me bihêliyê li vêrê. Herin û xwe kurtal ken ji wan êş û azarê dikuçika Zûleyxayê dest bi jiyaneka dî bikin. Xatîna min, me bi çi rengo azadî ji te nevêt. Em bendê teyna ma de çi hate hêlîne bi tinê, me zêde li vêrê bîn. Tinê hindek car û bara. Ez ra Züleyxayê bikend. Xatîna min, ev ez bi çî katî were em defte, em dê çawa vê kûçka û sax xwe ji hêlî nû dê çîn. Ez dê gelek şewe xerîb bim. Dînûke herin. Xatîna min, ma lê tu dizanî em yê di fêrî te û kûçka te bûn. Ma em dê kî veçîn? Ma ew gul min hebû min çi gotê herin.

Ez dibêjim ya baştir ew e em user sîfê rastgo jî li vêrê amade kein. Eger wisa nebîtin em neçên ber singê lê xmahoyê pîs û dirî bigirîn. Ka gaz user sîfî biken.

Yûsif! Yûsif! Te bo çi ez pêlayî me bitinê? Ez dê vê gozin daxuş xudayê te kem. Ez kî ve biçim, kî ve birevim? Te bû ev ev serê min îna.